Hai hai, selamat datai ngagai channel YouTube Dara. Anang nda ingat comment, like and subscribe. Hai, aku meri selamat pagi, tengah hari, lemai enggau malam. Aaa bila-bila masa kita ke ninga cherita aku tu. Nyadi aku meri selamat lemai laban aku nusui cherita tu lemai. Nyadi aku deka ngemai kita ninga siti cherita ke ditusui kaban aku ke aku. Nyadi cherita tu diberi iya nama Rumah Sewa Berantu. Nyadi kaban aku ke nusi cherita tu benama Merta. Nyadi nama tu semina nama kelulu aja. Nyadi kitai start ke cherita kitai. Keterubah Merta datai ke Semenanjung. Iya duduk enggau ibu iya. Menyadi indai iya, rumah ibu inya enggau alai endur iya kereja nya chukup jauh. Nyadi kepuas-puas iya berulang alik kereja, nurun kereja enggau pulai kereja ngambi masa yang jauh uhh lama dia iya berunding deka ngiga rumah sewa ke semak alai endur iya kereja. Nyadi. Bisi ke betul ne ga bisi siko kaban iya ke sama enggau iya gawa dia mega madeh bisi rumah sewa semek ke endu iya nyewa dia de uhh bisi rumah sewa semek enda jauh alai endu sida kereja nyadi ke endu indu nya uhh ke endu kaban inya kereja empu uhh ke endu kaban inya nyewa empu lah nyadi.

Nyadi keterubah iya datai diau malam keterubah nadai nama nama semua aaa manah manah mageh nadai nama nama nyadi nyadi malam ketiga malam ketiga mereta diau ba rumah nya dia bisi penyelai nyadi okay kitai sama ninga nama penyelai ke nyadi ba mereta tu. Nyadi, bisi sekali, bereta tu pulai uti pukul sepuluh malam, benung iya deka muka kunchi pintu rumah dia iya tu bisi asai ke ninga orang bejaku berandau dalam bilik. ninga utai nya bereta pen ngaga diri aaa enda nemu baka ke nadai utai lah laban iya berunding engka bai iya kelalu lelak banding iya gawa engka iya mayuh runding nyadi iya semina. Singap te dinga iya nya deh. Nyadi iya ngabai ku te nya iya ngai ngenakut diri empu tang dalam ati enda ulih kelalai ke neh. Okey nyadi kita nerus ke cerita kitai. Udah nya merta pun lalu tama ke bilik. Maya iya tama bisi. Nya utai nyadi baru. Ok maya iya ke ka nyuis ke lampu bilik besai dia iya asai ngasai ke tubuh iya nyerengat bulu pegu nyerengat ija nama utai nya dia pun iya lalu ngasai ke bisi utai kelimpas ari mua iya teberibut utai nya. Dia deh. Merta ngai mayuh runding. Iya pun masang api udah iya masang api iya pun lalu tamu ke bilik agi tamu ke bilik pan indu. Tang nulih kelalai ati takut eh nang sigi takut kitai ke nemu. Enti tu buka nya sapa nak takut. Okay laban merta pun nguji ngering ke ati iya empu, nguji ngering ke ati diri empu. Dia iya enda ibuh ati nya konak ati iya semina angin ku iya sidi iya perunding nya semina angin. Tang malam nya. Mereta ke tinuk iya enda madam ke lampu. Malam nya mega mata iya ngai tinuk tinuk. Mata iya ngai pejam. Di pejam ke ngai di pejam ke ngai. Maya iya pejam dia iya bisi asai ke ninga orang berandau bejaku. Maya iya muka mata nadai ga utai dipeda iya. Nyu enda berasai ari pentawas. Bereta pe nurun kereja baka selama. Ngam ngam lemai lemai nya pulai iya pe lalu pulai ngagai rumah ibu iya laban hari siti iya cuti deh hari siti iya cuti udah iya pulai ngagai ibu iya kin nyadi bisi siko petunggal iya ke benama Mulan. Ka ngawi kereja dia leh bulan tu madah aaa wai mereta agi bisi kusung endur nuan kereja dia aku deka enggau pia ko Mulan dia mereta penyaut oh agi bisi agi ngiga orang meh ba endur ku kereja dia. Mulan, ku Mereta. Dia, nama deh. Pulai hari siti, Mulan pen enggau Mereta gawa sama endua. Iya ke enu Mereta gawa dia. Nyadi, lemai duai ke pulai nya, dia Mereta datai dia lalu bisi ngesaika penyelai. Iya niki tangga maya semak rumah bilik ke disewa mereta tu diak asai ke bisi meda ais orang bediri degi degi ba mua pintu tang ngan munyi iya semina nemba kepala lalu nerus ke singkang kaki seduai seduai pen tama ke bilik nyadi malam keterubah. Seduai iya pen sama bala nindu diri. Ari kedua dia deh Mulan tu tadi bisi ngasai ke penyelai iya asai ke ninga. Urang bejaku, Tanya enggau mu munyi engka mula mulan tu ngu nyangka ke nyangka ke mereta tu bejaku ba dalam tali paun iya ngelak ka aja. Nyadi malam kedua mereta uhh mulan ke udah begulai enggau mereta ba rumah sewa nya nyadi. Mula entu majak nanya mati, lalu malam nya iya deka tinduk sebilik enggau mereta. Nyadi nama deh nadai meh jaku bukai meh tudah mereta ngau ka aja deh laban iya nemu petunggal tu nang sigi penakut. Nama agi tinduk meh Mulan tu ba bilik peninduk mereta. Udah nya, malam nya urung pukul satu malam, enda mukai-mukai meh tudah Mulan teka ke mih. Angkat tudah Mulan ngerak, Mereta. Oh mereta, mereta. Ulih enda nuan ngulu ka aku ka mih dulu? ku tudah Mulan. Nalatat ka aku agi. Dia deh mereta lalu ngangkat diri madah diri au enda enggai enda tang iya tang meh tudah mereta tu angkat belubeh lubeh lalu nitih ke Mulan ari belakang. Aaa. Kemi meh tudah Mulan tu tadai kemi udah tudah Mulan tu kemi dia deh. Enda mukai-mukai, lampu dalam bilik dalam bilik jaman nya padam kediri. Eii, eja, sapa ke madamka nya? Eii, aku nya rega ko. Eii, okey. Pulai ke cerita baru. Okay, udah, udah, udah. Ngerjang bulu ko. okay, kita mulai ke cerita baru. Dia deh. Mulan tu tadi. Pen inya rawah ngangau ke merta belual. Merta. Nama nuan madam ke lampu tu ah? Dah tu patan tegayam. Tang. Merta nadai nyaut. Dinga iya, mereta tu enda ga nyaut tepu iya. Dia alu begama meh tudah Mulan tu tadi. Begama ngiga kati ku nama nya uhh pemegai pintu nya deh tumbuh pintu ka muka pintu. Udah iya tegama ke pintu dia ka nukang pintu. Sepit a pintu tu asai ke dikunchi ari luar. Suwis iya baru ga apai enda gidu. Dia dalam ati mereta lalu ngucau, Ii nadai guna-guna mensia tu. Kada enda enda dibayar iya pikaran tu, pia ku anak ati iya. Tudah Mulan tadi kada mereta tu maya api tu bil api nya putung orang pia iya pemuas iya dalam jamban dia nguji baru gia muka pintu tadi. Nak bukai bukai ulih buka iya pun udah pintu nya tebuka dia ngasai ke utai beribut ngelimpah semua tu dah mulan mulan nak munyi alu berumban rumban tu dah mulan mulai kediri Ngagai bilik peninduk mereta. Dia ai meda mereta agi tinduk. Agi tinduk jenik meh tudah mereta. Mulan pen alu ngalik kediri. Nadai mayuh jaku tudah. Iya agi takut tunik utai ngai nya dinduk. Deh nya. Pagi siti nya Mulan pen.

Pintu ke kunci nuan ari luar. Baka ni aku ka pansut. Ka ngau ka ku enda ga nuan nyaut. Pia ku Mulan. Nanya Merta. Merta pun baka ke empelekung mabuk ambuh. Rangap rangap tudah Merta ke danu Mulan tadi. Mulan Merta pun nyaut. Nadai wai ngulan. Nadai aku ngangkat ngulu ke nuan kemi. Nadai aku beduan nuan. Pia ku tudah mereta. Eh! Enda nangka bebula nanya. Sapa ke ngulu ke aku enti bukai nuan. Nadai orang bukai enggau tua ditu. Nadai orang enggau tua sebilik. Tua aja. Pia ku Mulan ke ngemai ati ringat. Agi bedau ringat ka enda peda ati utai tutup pintu. Amat ke. Nya lapor aku ke enggau. Okey. Nyadi bengap bengap metu dah mereta ke danu ngulan tadi. Duai pun nurun kerja. Dah duai nurun kerja. Pulai lemai nya. Pulai lemai nya seduai ngambi uti. duai udah duai ti duai pulai pukul sepuluh dia dina ukai ukai seduai bela ngas nyium utai bau but benung duai enda kaik tango ti amat seduai bela pereang pangan diri ka duai nikal utai ida damping ka datai. Ka penda paju ka aja. Berumat-rumat wai tama ke bilik. Nutup pintu. Eh nya. Malam nya dah tembu semua pan amu mandi apa semua makai. Dia dua iya deka ngalik kediri. Udah nya benung dua iya ka lalap. Dia dua iya asai ka ninga bisi orang main guli. Ba atap, ba atas atap. Ba siling dah, ba atas siling. Dia Mu lalu nanya. Nai, bisi orang agi ba atas siling kita dia? Pia ko Tudah Mulan nanya mereta. Eh! Gila aku enggau dek tu. Dek ni bisi orang agi siling nya din. Nama deka nyenguk nya kin peda meh. Rumah tu semina empat tingkat ja tu. Pia ko mereta. Madahka Mulan. Nan ai ke Mulan munyi lalu badu bejaku Mulan tu Dato Mulan. Deh nyo iyo nyo malam ke diyo deh asai ke bisi ninga urang narit manggung seduai duai pun belangkat. Tebamuk tu ai angkat. Dia mereta tu ulih ke berani agi lalu nyuis lampu dua iya enda tinu enda mukai mukai dah lama dinga dua iya gate pintu nya ne kan enti pintu bisi gate luar nya ne gate nya munyi ke digusak orang gate seduai dia duai pun enda munyi. Tat keduai diu menya. Nyu panak kitai cerita. Ari pun pagi. Seduai iya dah nadai runding agi. Nyepi tai nalah tat ke agi. Nyadi duai pun bekemas ke barang. Bekemas ke barang. Alu pulai ngagai inai Mulan tu tadi. Alu badu dua iya kereja bendua dia. Pemadu madu nadai bepadah dua iya pindah. Nadai bepadah ga dua iya badu mendua dua iya kereja. Iya udah nya bisi tiga hari udah nya dia deh kaban Mulan iya ke madah ke rumah sewa nya agi ingat kita iya ke dulu tadi. Iya ke madahka mereta bisi rumah sewa semak endur seduai kereja nya telefon ngagai mereta dia iya madah ba rumah sewa ke endur mereta enggau Mulan nyuma nya tadi. Bisi tiga iku pendatang asing inya orang luar parai bebunuh dia. Tiga iku bela bebunuh ke pangan diri. Nya uhh cerita tu cerita ke ditusui kawan inya tadi. Lima taun lepas, Angkat bisi ti ngiko lelaki orang bansa bukai, orang bansa luar tapi nadai madah bansa nama bansa nama tapi tu si uhh mereta madah ga aku orang tu bansa luar aja. Parai bebunuh ke pangan diri ketegal berebut ke indu. Moh apo deh deh inya berebut ke indu ke sida dia. Nyadai kenu ku cerita indu ke diperebut ke sida nya. aaa indu bansa kitai ditu empu indu kitai bansa malaysia empu ne indu re ditu indu tempatan empu deh nyadi bubuh nuah meh sida ketegal bereput ke indu nya tadi udah sida tiga iku nya parai dia. Dia deh, nadai siku orang berani nyewa rumah nya bisi suba sebedau sida ti sebedau seduai iya. Siki bisi aaa siku pe tuai orang enggau sida sepilik nyewa rumah nya. Nyewa rumah nya bisi aaa keni ku orang madah nya aaa nama nya. Bisi cherita ditusui ka petuai nya ngagai orang ke dio empu. Malam keterubah sida uhh nyewa rumah nya dio deh anak uchok iya, uchok iya ke biak nya nyabek engai badu badu engai badu badu. Nama agi deh puas meh sida ngadu ke nya engai inya badu badu. Nyau sampai pucat mua ne mit aja wang sida ke sepital. Duduk ba kereta alu baka api kepanyak ai enda biak badu nyapai ya. Alu badu nyapai ya. Nah. Yalah ya. Angkat ya ke nganjung nya apai tuai tu enggau anak indu ya. Ulih laki menantu ya tadi kerja ke tasik. Anjung ah dia deh bini ya enggau menyadi aki indu siko ti ngabar rumah. Dia deh seduai iya maya anak iya ke indu nya tadi enggau apai iya ngayung anak nya ke sepital. Dia deh indai enggau anak iya ke berumah tu tadi. Bisi utai nyelai nyadi. Kita ka nemu nama penyelai iya. aaa Okey. Penyelai nya. Pintu rumah seduai iya munyi ke diketua orang. Maya seduai muka pintu, peda seduai nadai ga orang dia. Ai pait masang kediri. Nyah, berani kita diau rumah nya. Aku enda dasuh ari enda maku ka. Enda aku ka diau berumah kata bisi nya. Ulih aku sigi tetakut empu ah. Nya baka nang ke cerita nya tadi. Bisi siti bilik tadi baka ke dikunchi orang ari dalam padahal dia nada orang. Baka ke kunchi orang ari dalam. Tekenyit seduai iya. Iya enda lama deh nya munyi orang ke ngetuk pintu baru. Nyadi penyalai iya nyadi bisi. dua jam. Nya deh dua iko tu tadi nyepi tu bansa nya dua ai pen tama ke bilik peninok apai ngan inai a nya apai aaa inai ngan anek enta tama bilik peninok lalu ngunchi diri empu dalam nya. Iya deh nya. Pulai meh laki iya enggau anek indu iya ke. Umai ucho ke sakit ati dai pulai. Tekua ai pintu enda dibuka, tengkua ai pintu enda dibuka. Telipon iya ngagai bini iya. Dia baru bini iya buka pintu. Udah nya bini iya nusi ke iya nama utai ke nyadi ba malam nya. Malam iya ke nganjung anak iya enggau ucho iya ke klinik ngagai. Dia petuai nya pemadah. Enda ulih ditu mah. Sida pun pindah. Enda atai dua hari sida diau dia lalu pindah. Ko kaban inya Nusi, eh madah seduai deh chukup berani diau dia. Datai tiga bulan. Pia ko kaban merta nya madah enggau merta. Eh enti ku nemu enda maku ka diau dia. Ku merta. Dek kena madah aku dulu. Pia ko merta tadai nganu. kaban ne nya. Nah ka taja cherita kitai. Cherita pun abis. Okay. Uh, aku meri terima kasih ngagai kita ke udah ninga cherita aku tau. Nyadi, enti semua uh, kita bisi cherita ke ka dipekunsi enggau aku, kita ulih WhatsApp aku ngena numur ke udah disediaka aku ba baruh ba this creation book uhh kita ulih mises ngaku madahka nusi cherita tang lebih ari nya aku sigi enda malas okay kita.